a thi ḓivhi zwa uri vhe ndi vheni vha nnyi mara ndi riṋe vho anti-villain league tshiimiswa tshihulwanesa tsha u lwa na vhugevhenga shango ḽoṱhe nga vhuphara u roba banga a ri zwi takaleli u vhulaye muthu a si dili yashu ini ya be ni ya nyago vha vilini ya thiri zwa vhu white nichols ni tshe muṱuku kana u tswa ṅwedzi zwino ri a ni lumelisa tsho thoma kha zwoṱhe nna proof yo ri ndo zwi ita hezwo tsha vhuvhili a tho ngo zwi ita zwo nṋe kana- kana ndo humisela ro zwi funa badi mr gru ndi ngazwo ro vha vhidza ndi nṋe team director silas rams bottom Bottom. vha penga a vho lucy world ho nṋe ne ri khou bvonisa zwo ri label tharu yoṱhe yo tswiwa ngei atlantic ah, lab yoṱhe yo soko ri vuo ya ṱuwa ndi nga ni khou ḓivhusa uri ndi mini a ndi zwi dzhene okay label tharu ya itela u testa iṅwe siramu yo no pfi px 41 siramu yo hudza zwithu ndi nga ni khou ḓivhusa uri ndi mini mm, yo vhifha vhonani
wafuna kuamba nzatambisi vidiyo sa zwezwo ni tshi khou zwi vhona px 41 ra sa i wana i khou ḓo vha khombo kha shango na kha uh, Ah, nda ndi khou ri ah, i na masiandoitwa a si avhuḓi kha vhaṅwe nga vhoriṋe vho ita vha khou shumisa vairasi ya u fhedzisela riṋe ri kumbula uri i paradise mall ha molo ndi zwone ende ri themba uri muṅwe muthihi wa vhaṋe vha mashopho hanefhaḽa ndi tshigevhenga sa muthihi wa vho riṋe ndi a ḓivha uri vilini i ambisa hani i akthisa hani pulane ndi eyi nṋe na iwe ro ṱuwa ra ya moloni ra i sedza inwi nḓila ni khou okay ndi khou zwi vhone zwoṱhe zwine na khou zwi ita zwoṱhe na mitshini na khou ri ndi ite wone mara hai hai ndi khotsi nṋe ende ndi muṅwe ramabindu wavhuḓi nga maanḓa ndi khou nyanga u rengisa zwiṅwe zwithu zwino ḓifha nga maanḓa dzi gems and jealous

na songo zwi lavhelela hone ndi okay ni na ni na okay ra ndi phumule um, zwi khou suvha okay okay ndi khou zwipfa ndi khou zwipfa tshani ah
okay ndo ḓi bvisa okay nṋe zwi vhona zwine ndi khou ita zwone ndi zwithu zwiswa zwine nda khou zwi shuma hu vha u ṱangana mipama na mthale na zwiṅwe futhi na hezwi okay ni a penga ndi ngani ni afha na songo zwi lavhelela ndi khou ṱoḓa partner yey mini hai ni songo ri yey rams botto mango vhuya amba nga zwithu zwo vha partner musi muthu o sedza murahu kha zwithu zwine vhuya na ita zwone muthu muṅwe na muṅwe o takalela shuma na ini a nga vha nṋe ndo ḓo takuwa ende zwi ḓo zwo no ḓo tenda a si zwone
nda vha ndo swika vhangana vhanga ndi nṋe iruarto bereres muṋe wa salsa and salsa restaurant hanefha moloni zwino ho vulela vhuragana ndini gru and hono ndi lucy ro ḓowelana hezwi khou ḓo dzhia kufhinganyana ndo ḓura wa ḽiṅwe ḽithathu kha muvhili wanga ende ndi khou ḓo ṱoḓa 200 ya dzi cupcakes dza vheiwe dzo decorathiwaho nga fulaga iṅwe ya ḽiṅwe shango i vhonala nga heyi nḓila nda ngori mini ngazwo ah, bvelani nndangi
ayo ndi ayo ndi khou tea u ṱuwa zwoṱhe zwo luga ndi ḓo vhuya vhegeḓaho ni vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ni ḓe ni renga ntshwana tshifhinga okay ende no ṱanganedzwa kha lushaka lwa moloni